Gwisgo waders mewn cwch. Be we ar dy feddwl di? Wyt ti'n trial boddi dy hunan? Nes i meddwl na. Y cwch pwy wedd e? Benthyg yn eisiau. Pe... Na, nag e benthyg. Dwgyd wedd e. A sy'r taclen na moyn cael ei papurau, ddylen o ddod lawr i'r siop i hwn o hunain. Pwy wedi wrth y ti fyna? Happy.

Ti a dy antis. Sut ti di gallu boddi, ti'n gwybod? A beth fi'n mynd i weirth dy fam? A fi ddim callach na fydd. Mae'r y bell dydy. O, oh, farwel. Dyw dyffryn tanat ddim ben draw'r byd mae dy fam ar ei ffordd gytre. Mae nain yn well. A wyt tithen hen ddigon da i fy nôl i'r ysgol fyd? Fori. Mae'n dda bod yr ari bach na'n gallu nofio. Gros i ben a'i glistia go iawn, swn i ddweud. Fatha, dimension only. Paper boy braves the tide. A merched? Hei, Bob. Heia. Hanas ari sgenna chi, Samwn? Dyna di'r prif sgwrs heddiw, Lee. Ynda? Os o'n i'n digad â Dylan fynd o fewn can milltir i'r fath le. Dydi Dylan ddim yn cariad na chdi. Wel, mae rhaid bod o'n dipyn o hogan, Lee. Reit, arna i chdi am y peis, man ia. Iawn. Rhyw gradur bach igon llweth welish i ar i rioed. Be' ma'r ogyn ma'n neud, dwch? Dylan, cyn fwy o ofal o'r beic na plîs. Iawn, mam. O, tra mae'r rhain yn popty i mi tua pump, neu di? Lai adra byn i'w hanner awr wedi. Helo, ma. Hwyl, Bob. Rose. Mai. Oedd Nian iawn, sti? Be? Dech fel boi yn y ger na. Fy na mraid yn ei ddeithin efyd. A mae dy hanes di ym mhob papur newi rhwng fan hyn a Land's End. Oh. Wel, rhaid i ti wneud siw gymryd o ffwl ond o ti dinan. Dyma fi nath roed y stori iddyn nhw. Tase gyda ti owns o common sense. Just, just owns fach o common sense. Fes na ddim stori da nhw. A siwr golles ti dy drwser? Efo be' dach chi'n me'wl nes i neud y lifebelt? Ti'm yn mynd i weld Larry heno nagwyt? Ydw. Nali fi myn' nawr. Ffrindia Ari 'dan ni yli. Me'wl sa chi gallu neud yy favour bach i ni? Ie, favour. Driai. Be' chi moyn? Wel ma'n drws preis bach de. Mae'n neis. Ond fi cefo mwy o fara, Lina. Mae'n cwnciad. Iawn, Nia. Trwsti, lici mynd ar y gwylia, just fel fy ni yma ni. Dau goffi di, plîs, Lina. Fe ar ddeiet eto? Na. Lle ni'n ffwrdd y colli owns o Simon. Fyddwn ni angen bob calorie sgynnon ni jyst i gadw'n gynnes. Peidiwch â deud. Mae'r prif athro 'na 'di rhoi'r thumbs down i'r drwsisa, yndi? Dim cyfarfod. Busnes ar ei stiff sti difetha bob dim. Ac o'n i'm cyfarfod arall am fis. Hwn di'n gaead dwytha ni i'r ysgol a'n cyfle dwytha ni setlo'r mater. Odda ni'm yma flwyddyn nesa na'r fan? Be amdana fi? Fydda i dal i fod yma bydda? Ha! Ti rioed yn meddwl bo' nw'n poeni amdanach chdi wt ti? Tydyn nhw'm yn meddwl am neb mond nhw'u hunan. A dydy'r lol i gyd ddim ond cyfle i snobs y chwechad gael dangos eu hunan cyn gadal. O peidiwch bod mor blentynnaidd, newch chi? Peidiwch a ffraeo, newch chi genod plîs? Pwy sy'n blentynnaidd? A chi sy eisiau gwisgo trwsisau i guddiad eich coesau? Dim yn ni! Wel, 'da ni'n ddigon bodlon efo be' sgynnon ni, diolch yn fawr! O, jyst cau i ni, di yma! Hisht, plîs, hisht! Hisht! Tewch! Ac os glywai un smic arall gan unrhyw un ohonoch chi eto, Mi fydda i yn eich banio chi. Dall? A gallai mo'ch dall chi, Lina. Mae rhaid eich bod chi yn fydda'r bost. Helo, Miss Morgan. Sut ydych chi? Gweddol. Ond diolch i chi am ofyn. Mae'n brag o rywun ifanc efo tipyn o fan ar dyddiau yma, tydi? Rwan ta be fedra i neud i chi? Get well cart. Iari. So rhywbeth yn dy fecso di. Fe nethe ti weid wrth ei. Fe nethe ti? Byswn. Wel. Be? Wnes rhywbeth? Nagos, pam? Ond beth yw'r nonsens ma bod ti'n eisiau mynd i'r ysgol, de? Di le sioc. O, oh, dere ymlaen, good boy. Paid a wylio bowan da fi, reit? Dyna ddedodd y doctor, de? Mae'n dy nabod i'n hen ddigon da. Mae rhaid ni gael pen ar y busnes ma nawr. Cyn bod y fam yn ogi tre, ti'n deall? Cramp. O! O, helo. Helo. O ti ar i mewn? O, odi, odi, ma fe. Ond, o, ma fe'n wael iawn. Mae lawer i wael iddo mas. Dwi'n gwell ond eich. Ffion tu laen i di. Hei! Dwi newydd gael syniad. Be am gael dwrnod o brotest? A pawb ysgol trwsus i ddod i'r ysgol. Be da ni haws? Fydd o'n byd o wast amser. Pawb yn cael yr am dam mae yr un ol adra i newid. Waeth i mi ddisgwl tan y cyfarfod na ddim. Ond fedrwn ni'm ista'r yn tina am fis cyfa, siwr? Fydd pawb yn meddwl bod ni wedi rhoi ffidil yn y to, byddan? A sa'n ni'n cael digon i gymryd rhan? Wel, be dych chi'n feddwl ta? O ma mi sy'n amser hir i ddisgwyl, dydy. Yn enwedig pe mae mor fflipi'n oer. Dy dad yn iawn? Odi diolch. A ti the? Ydw. Diolch i chdi de. Diolch am ofyn dy fol. Bloda neis. O'n i'm yn siŵr iawn beth i gael i ti, so ges i'r yna. Neis iawn. Wel, bydd o'n well fi fynd. Cyn bod y llan o'n dyn ôl mewn. Ie, dim siwr yn peth i gwydych chdi, Nefys. Diolch am alw. A diolch am y bloda. Ti yn dod i'r ddawns, dwyt? O, ydw. Wi'n disgwyl mlaen. Sa ti'n licio mynd draw i'r caffi ar ôl sgol fory? Bydden. Bydden. Dyn ni wrth y modd. Iawn. Wela i ti nos fory, de. Iawn. Paid â bod yn hwyr, de. Mae o'n neis ti. Mm. Sa ti'n uh, licio mynd â fo am spin? Be, rwan lle? Dwi'n mynd i brysur. Dar, ia. Rhaid fi mynd adra. Rhywbryd eto ta. Iawn. Be am Ar ôl cinio dy Sadwrn. O iawn. Grêt. Sgynnoch chi funud, Nia? Oes tad. O'ch hun 'da chi? Ia. Isio gair ymlun na dwi? Be amdani? Am glywsoch chi'n y stŵr na pnawn eto? Dydy ddim digon tebol i gadw trefn ar y llafna ifanc na ni. Oedd hi'n pathetic. Oedd hi'n sefyll yn fanna'n agor y cae cheg oedd rhyw bysgodyn. Mae'n deithriad oedd o dwi'n siŵr i chi ddigwydd ithom eto. Ia, dwi ddim yn meddwl eich bod chi'n sylweddoli pa mor ddifrifol ydy'r sefyllfa. O'n i'n bai mi gyrraedd pan nes i. Mi fysa i wedi bod yn reiat yma. Gadewch o efo fi. Jiw, jiw, Harry, ha? Dipyn o'n dda, ie, Harry? Cael blodau dy merched pert, os anna ti di marw, to? Gadwch lonydd i fi. Dwi sal. Oh, mae rocyn bach yn sal o dwi. Wel, mae well iddo fe fynd i wely de. Ie, dwi'n cweit digon sal i hynny na dw. Ah, reit. Wel, os nag wyt ti cweit digon sal i hynny de. Wel, ti'n mynd i gasglu dy bethau at ei gili. Ti'n cael mynd siar ysgol na fori. Ne?